rhandzi va xitici xa munghana lonene fm ndami losa mina mfundhisi sono rey eka sonta wa namuntlha ni rhandza ku va ni khensa emahungu ya awara ya nhungu ni khensa na wena maningi wa ntamu ku hi nyika nkarhi wa ku vula rito ra xikwembu ni ku khongela ha ha ri eka mahela ya vhiki la yo leha A hi tsundzuxaneni leswaku hi tihlayisa, hi nga nwi hi tlhela hi dirayivha. A hi yaneni xikan'we-kan'we eka Rito ra Hosi Xikwembu, hi ya twa Rito ra Hosi Xikwembu kutani hi khongela. A hi hlayeni aka buku ya Genesa Kavanyisa. ka makumembirhi ntsevu ndzimana ya makumembirhi nkaye genesis chapter number 26 verse number 29 yona yi hlayeka hi ndlela leyi vanhu a va ku tirhele vamatiko a va ku khinsamele vamakwenu a va ve hansi ka wena a hi tsutsumeni nakambe hi ya hlaya rito ra hosi eka buku ya swivuriso ka vayisa ka makumembirhi tsevu ndzimana ya mbirhi yona yi hleka hi ndlela leyi nhlambha yo pfumala xivangelo yi helela empfhukeni yi fana ni xindzingiri lexi nga ku tihaheleni kumbe mbewulani leyi tirhendzelekelaka namuntlha we va yingiseri lava rhandzekaka rhandza leswaku hi ya hi ya vulavulaka ntsongo ehansi ka nhlokomhaka leyi nge mindhukano swivangelo na xintshunxo mindhukano na leswi swi vangaka mindhukano na swintshunxo swa mindhukano leyi hansi ka nhlokomhaka leyi hi ta teka nhlokomhaka ntsongo leyi nge ndhaka ya mikateko hikuva ha langute eka n'hweti leyi ya heritage heritage mark vayingiseri lava rhandzekaka ni vurile loko ni nga hoxisi leswaku mina mfundhisi sonorheni a hi khongeleni bava hi vito ra yesu kreste vulavula hi mina na vayingiseri va khumbe hi ku tirhisa mina u va endlela u va chucha hayi yesu kreste wa nazareta amen vayingiseri lava rhandzekaka xana i yini mindzhukano ke mindzhukano i ku xaniseka loku ku taka hikokwalaho ka marito kumbe ka ku lerisa ka la a nga na matimba ya leswaku marito ya yena ya humelela hi mindzhukano yaleyo namuntlha ni lava leswaku hi languta kambe eka rito leri hi ri vuleke eka proverbs chapter 26 verse 2 leri nge mindzhukano leyi nga riki na xivangelo a yi na matimba yo va tanihi xindzingiri kumbe mbewulani leyi tihahahelaka ntsena yi nga ri na vuyo n'wi vayingiseri lava rhandzekaka ni rhandza leswaku hi langutisa timhaka leta mindzhukano hi kota ku khongela hi yi alela hi yi susa hi pfuna vayingiseri hi pfunana mindzhukano yi tikomba hi loko swilo swa munhu evuton'wini swi nga ha fambi kahle laha hi vonaka timhaka ta mavabyi timhaka ta ta ta makhombo timhaka ta madzolonga na swo tala leswi phikelelaka emindyangwini swi nga lavi ku baleka loko swi fikile emutini swi khomelela ka rixaka ni le ka tinxaka leti landzelaka swi karhi swi ba swi nga kheti aka lava nga kona endyangwini namuntlha hi lava leswaku hi swi herisa hi vito ra yesu kreste wa nazareta xana swivangelo swa mintukano i yini ke ku endlela ka leswaku hi tivonela hi tibasopa hi swi papalata xo sungula xivangelo xa mintukano i ku endla mintwanano i ku endla switshembiso hi ku hlambanya kutani hi tlhela hi swi tsan'wa hi nga swi landzeleli nyika ngopfu xikombiso hi le vukatini loko u ku hi ta fa swin'we Lomu mabindwini loko mi sayina, un'wana a ceceleta hi le tlhelo a tshova ntwanano lowa. Loyi a tshovaka ntwanano u kumeka a karhi a pfula leswaku mindzhukano leyi a rhukaniwaka hi yona yi n'wi wela henhla yi n'wi xanisa yi n'wi fikelela ku endla switshembiso u tlhela u huma eka swona bibele ya wasi yi ri swa antswa u nga endli switshembiso ku tlula ku xisa vanhu u ku ni ta fa na wena kutani ku nga se ya kule u cinca u ku ni endle xihoxo hikuva a wu leswi ni swi vonisaka swona ku ri a wu fanele ri xiswona Hi vulavula hi swin'wana na swin'wana leswi u nga swi nyika tanihi rizini kumbe xivangelo leswi a hi yeneni hi ya swi hlaya loko hi kuma nkarhi mani na mani a kaya eka joshua ka va yisaka 6 chapter 6 verse 26 xa vumbirhi self imposed kumbe xani i mindzhukano leyi hi ngo tirhukana hi milomo ya hina Hi vona Ribeka eka Genesa chapter 27 verse number 13 a vulavula a ku a byela n'wana wa yena Yakobo loko Yakobo a te a ni swi lavi eku xisa tatana ni ku hi mina Esawu leswaku ni kuma nkateko hikuva Loko tatana o swi vona u ta ni rhukana. Rebeka a ku, a ku, a wu te eka mina ndhukano walowo loko u rhukaniwa. Vayuda loko va lava leswaku Pilate a avanyisa Yesu a avanyisela rifu, va ku, hambi wena Pilato u ku a wu n'wi voni nandzu hi nyiki yena hi n'wi vamba hi n'wi dlaya loko hi n'wi dlayile a nga ri na nandzu ndhukano lowu a wu fanele wu ta ka wena a wu tika hina va tirhukana va ri vona vinyi hi tin'wana ta tindlela leti swi tisaka mindhukano hikokwalaho papalata ku vulavula swo biha hi wena papalata ku vula i ku hi herini hi covid papalata ku vula i ku dyambu ri ta hi dlaya xihindi lexi xika hikuva ri ta ku dlaya hikanene hambi ri nga hisangi ngopfu hikokwalaho ka matimba ya noho xin'wana lexi tisaka mintukano pfula nyangwa ya yona i ku tsan'wa na ku tshika eyindlo ya hosi va varhumbi yi kuleriwa hi mabyasi hala handle wo vona hi ku dzinginika ku nga va ku famba munhu u nga swi tivi leswaku ku nga va xiharhi kumbe munhu hikuva mabyasi ya kurile ya tlula kumbe ya lehe ku tlula vanhu wa vona hi swindlelani laha ku nga tshongonyo ka tinyoka u nga tivi ku dotile kwihi Wa vona hi swisaka swa makume leswi basaka tinhloko ta vanhu. Hi ku ya hi Hagayi chapter 1 verse 2, Yehovha a ku, Ndzi ta tisa ntukano loko swi va tano, hikuva mi tshama etindlwini letinene, mi dzika leya ka mina yi nga ri kahle. Hi mukhuva wolowo, a hi tivoneleni, a hi basopeni, a hi tlhogomeleni entirho wa Hosi. kasi yin'wana mintukano yi ta hikwalaho ka ku va ni hi nga hloniphi vatatani hikuva vatatani va hi khomele ndzhaka ya mikateko vatatani va khome mikateko ka vana va vona hi vula vatatana ehosini va nga vafundhisi vatatana lava hi pfaleke vatatana hi ku ya hi malembe lava hanyeke eka community kumbe ka society ku nga atikweni vatatana lava nga vanhu lavakulu loko va nga vilela hi wena mindzhukano ya ta henhla ka wena hikokwalaho endla leswaku vatatani va tshama va tsakile va niki enyama ya xiharhi va niki mtotho wa kona kutani hi loko swi endliwile yakobo a kuma nkateko eka yena isaka Kasi yin'wana ndlela i ku gungula la erendweni leri hirhitekeke ra ku ponisiwa, i ku n'wi nun'uta hi nga heti, hi dzumadzuma hi fana na Vakora na vadota la va Aroni na va Miriyamu, swi tisa mintukani ya mihlovono evanhwini. Kasi swin'wana loko hi dyondza eka buku ya Tinhlayo, Kavanyisa ka 23 hi kuma leswaku swi endliwa hi vuloyi, laha hi vonaka Balaka a byela Balamu a ku, Ni loyeni vona Vaisrayele leswaku ni ta va hlula. Kasi swin'wana hi vona hi ku halata ngati leyi nga riki na nandzu swi tisa mindzhukano. Leswi hi swi vona hi Avele loyi a dleweke hi Kayini. Kutani ngati yi rila, Yehovha a tisa ntukano, misava yi rhukaniwa. Hi vona mintukano hi ndlela ta ku tala, kambe lexi ni nga tela swona i ku tata ni ta ku khongelela we mi yingisela leswaku namuntlha loko u ri un'wana wa lava u vonaka Mindzhukano yi phikelela evuton'wini bya wena. Lavan'wana va nga va ka va vulavurile kumbe wena u endlile leswi ku pfaleleke mikateko. Namuntlha ha yi susa hi vito ra Yesu Kreste wa Nazareta. Hi lava ku ri u kuma mikateko ya vatatana, ndzhaka ya mikateko leyi hi hlayeke hi nge se hlaya erito eka buku ya ka Proverbs. laha hi tweke mikateko leyi sukaka ka vatatana hikuva eka vatatana ku na mikateko hi vonile abrahamu a nyika nthaka ya mikateko ka isaka isaka a nyika mithaka ya mikateko eka yena yakobo yakobo a kateka hi loko kula a nyika mikateko eka vana va hikwe va majaha va 12 laha hi kumeke tiko ra israele kona ku nga tiko ra yakobo leswi i ndzhaka leyi humaka ka vatatana loko a n'wi katekisa a ku hambiloko swo biha swi vulavuriwi wena hambiloko hinkwayo mimoya leyo biha i cheriwe yona leswaku u fa wa ha ri ntsongo leswaku u nga tshuki u humelerile ximalini leswaku mi tshamela timbolovo emutini Hambiloko mindzhukano yi endliwile leswaku u tsandzeka u nga fani na van'wana loko u ya swikolweni, u hluleka ku kuma mintirho, swa wena swi nga ku fambeli hikuva swi na marito yo karhi lawa u rhukaniweke hi wona, swi na mimoya ya karhi leyi u biweke hi yona. Namuntlha ni ri u fane u kuma ndzhaka. ya vatatani ya mikateko leyi fambaka yi suka ka vatatani yi ya ka vatatani van'wani kutani hi loko ni vurile vatatani va na matimba yo katekisa va tlhela va va na matimba ya ku rhukana van'wanyani ni vulavula milwini na vatswari ni vulavula van'wanyani mi va rhuketerile va mi rhuketela va mi lan'wa va ku a wu n'wana wa mina Namuntlha ni lava ku ku tsundzuxa wemakwerhu, ndza ku ka a rito leri, teka foni u va fonela, u vulavula na vona, u tisola. Mhaka yin'wana ya xihundla hi leyi, hambi va ku endlele swihoxo, a wu na wona matimba ya ku va lwisa. Dyondza ka Davhida loyi a veke na mutswari ehosini a nga sawi. loyi a aleke ku n'wi khumba hambiloko yehovha a ku n'wi khumbe mudlayi a ku nike mudlayi hikuva a wu n'wi endlela yini a va mutswari wa hina ahosini a wu n'wi dodele yini vatswari a va rhukaniwi namuntlha ni lava leswaku swa wena swi ku fambela ni lava leswaku mikateko yi ku nela tilo ra wena ri ku pfulekela ku suka tilo ra bronzi ku nghena tilo leri pfulekeke ri pfulekela mpfula yi ku nela ri pfulekela swikhongelo swa wena swi twiwa misava ya ayoni kumbe ya nsimbi a yi suke laha hansi ka milenge ya wena u phameriwa hi misava leyo nona yi nga ta ku nyika swakudya hi vito leri kwetsimaka ra yesu kreste bibele yi ri mikateko leyi vana loyi va ku tirhelaka va matiko vana loyi u va lombaka ku nga ri ku lomba vana loyi a humelelaka evukatini bya wena etimalini emirini wa wena ni mihleketeni ha yesu kreste wa nazareta mindzukano hinkwayo leyi cheriweke evuton'wini bya wena a yi baleke hi matimba ya xihambano ha yesu kreste wa nazareta hikuva ku rhukaniwile loyi a jikinyeke ensinyeni ku nga exihambanweni a nga kreste a rhukaneri wa wena ha yesu kreste humelela evuton'wini bya wena amen